Amah hi midim mi tak, nui hmel buren mi a ni a, Miss Mizoram Sang Hnih Sawm pali contest sa a tel lai pawh khan Miss Beautiful Smile Award a lo to nghe nghe a. Chu mai ni loin college a kal lai pawhin college miss atan thlan a lo ni thin a ni.

Chutiang ang bawk chuan Tasha Laipuite leh Mizo mipui zawng zawng te hianin mahni dinhmun HIV positive kan nih leh ni lo inhriat chian hi kan mawhphurhna a He video click a lo thiltu zawng zawng te he video in en zawh hnuah chuan hriat belh tam tak in neih phah ngei ka beisei a, chumi chu ka tum ber a ni a, chumi ka duh vanga he video hi rawn siam ka ni a, tunlai ah chhuneng vak vel a tam em em a, hengte hi rawn sawi chian ka duh a, eh mahni ngaihdan chu nei thei theuh kan nei a. Nang pawh i ngaihdan hran i nei ang tih ka ring a, kei pawh i ngaihdan hran ka nei a. Mi chi hrang hrangin kan thlir dan te a inang vek thei lo ka hrethiam a. Amaherawh chu ngaihdan leh kan thlir dan piah lamah hian thudik awm sa, facts, a awm a, chung chu kan ngaihtuah hmaih erawh chuan thil tih chi a niin ka hre lo a, chuvang chuanin facts, thudik, kan ngaihdan piah lama kan. Kan rilrua kan seng luh tur chung chu ka rawn sawi dawn a ni. Hei sawi tur a awm ve nual a chungah chuan hei ka notebook ah hian points te kan siam thla a, eh sei lutuk lovin chip chiar bawk siin ka thiam ang tawk a fiah in han sawi kan tum ang a. A hmasa berah chuan mi tam zawk in a in lo hmuh leh in lo hriat tawh angin social media ah te kan han pho lang a, only fans account ka siam chungchang a. thu tam tak chi hrang hrang ti mai ang mi chi hrang hrang in an ngaih dan te an han share a ka hriseng vek lo vang a hetiang lamah hian in ka hre lutuk lo whatsapp group ah te hian ka awm ve lem lo a facebook ah ka active lo bawk a ka hriatna source ber chu ka thian ten min rawn thawn a hei hei hi ka hmu a chutiang khatiang chu a ni a an rawn tih ang hi a ni ber mai a. enge internet kan kan hmanna a rei tawh a trolling te internet culture a ni tih ka hria a heng hi chu engah vak mah ka ngai lova tin thil ka tih dawn reng reng in a consequence hresa vek in ka ti a hetiang ang hi eh hetiang ang hian hemi hi ka tih chuan hetiang ang hi beiletna ka neih ka tawng dawn a ni tih hrereng chung in thil ka ti a chu vang chuan mahni thiam in san tir ang zawng a awm te. Thiam thusawi ang zawnga awmte hi ka duh dan leh ka thil tih duh zawng a ni lova, amah erawh chu thu dik lo hun hual theh darh erawh hi chu ka duh leh miah lo thung a, hetah erawh hi chuan ka dikna sawi ka duh a, dikna chanvo ka neih hi tarlan ka duh a, pho chhuah ka duh a ni. Chuan a hmasa berin mi tam takin enge only fans chu in lo hre tawh mai thei a, la hre lem lo te leh information kim chang lo tak dawnga. a nihna rilruang hriatchiang lem loa lo hre ruai ruai te pawh kan awm thei a, app a ni lo a, application a ni lova, play store ah pawh download tur a awm lo a, play store ah only fans inva type a app download tur a lo awm kha, anmahni siam a ni lo a, engmah pawh. a tih theih loh website a ni a, a platform hi a zau em em a, mi thenkhat ang ina mi thenkhat ina an sawi leh an ngaih dan explicit content leh pornography style content ringawt hi a ni lova, hetiang tite pawh creator tam tak kan awm ang amaherawh chu an only fans Instagram account te in va en chuan an creator thenkhat te chu chef eitur siam thiam te. Fitness instructor te, yoga lama tui mi te, musician te, artist te, comedian te, mi chi hrang tam tak an awm a, box pakhat ringawt ah, chu pawh a chhe lai ber ah explicit contents a siam thin ringawt in only fans an hmang tih a sawi kha chu thil dik a ni lo va ni. A that na lai a awm ang a, a that loh na lai pawh a awm bawk ang a, chu chu thil nih dan tur a ni reng a ni. He platform hi a chhe zawng ringawt a, a hming Lartir kha chu a tha ka ti bik lo a keipawhin. Keimah pawhin a ka hman dan a zirin he platform hi ka tan a thain a tha lo thei tih ka hria a, uluk takin ka ngaihtuah a, tluthlukna ka siam a. Min subscribe ve lem loin a, Expressive Contents leh Pornography Style Content siamna site. a ni tih an han hmu a, ti ve tura min han ngai nghal ringawt mai te kha a mak ka ti a, roof awm si lo a mahni rindan kalpui thui lutuk a ka tiang ang a, eng nge ngaihdan neih chu a thiang teh meuh mai, in ngaihdan ka thlak sak chu ka tum reng reng lo, mahse thu dik lo beh chhan a i a che zawng a a che thei ang ber a han in chhuah kha chu a tha ka ti chiah lem lo va, keima'n engah mah lo ngai lo pawh ni ila. Ka chhungte leh ka thiante khanin keimah min kher avangin ngaihthlak hre awmte an lo ti thei a, dawnsawn hre awmte an lo ti thei a. Mihring kan tawrh chhe zawngte a inang lo va, kan sensitive zawngte a inang lo va. Keichuan hetiang hi ka pal tang hnem tawh a, an viral tawkte, thlalak viral te ah ka thu sawi ka lo type sual min trawlna tih angrengte ka tawng hnem tawh a, attention pekna. Chiah ka ngai lova, hetan chuan eng vak mah awmzia a awm lo a, amaherawh chu ka thiante leh ka chhungte thenkhat ka piang ang la tawng ve ngai lo, an tan chuan enge thil tawn ngai loh, thil tawn hreh awm a lo ni a, anmahni ka kher avangin keipawhin hetiang an tawn kha ka duh pui bik lova ni. Tin, mi thenkhat ngaih danah chuan. Only fans chu khatiang anga enge mawi lo taka mawi lo taka va khaw sak a va awm huang huang na tur taksa va zawrh na ang type deuh ah te khan in lo ngai mai thei a mahse engkim hi virtual a nia engkim hi online a nia kei chuan ka mimal ngaihdan ah chuan taksa zawrh nen a in ang ka ti thei lo va. Chuanin mi thenkhat erawh chuan thlir dang dangin an lo thlir a, hetiang te chu entrepreneur in ni tihna a nia an ti ve leh thung a. He point chu ngaihdan chu ka ṭawmpui a. Hetiang ah te hian hlawhtling tur chuan taimak ve a ngai a, hmang tam tak an awm a, a platform a zau em avangin competition te pawh a awm ve a.

An la luh zel anga chhut a ni a, chu ai pawh chuan a tam thei a. Umm kei chuan in khatniang ang zawng khan ka thlir a, umm business angin ka thlir a, min motivate tu chu hetiang ang numbers hetiang ang number te hi an ni a. Umm tuna he video ka film lai hian kei chu top five point three percent of all creators ah ka awm mek a, turin aiin support ka dawng tha a, ka lawm khawp mai a. Min support tute hi mi rilru zau tak tak thirna zau tak tak ngei ni tih ka hria a. In in thil thlir dan hi a tha ka ti thei lutuk min min motivate tu an ni a. In message min rawn thawn te Instagram ah te lo chhang kher lo mah ila ka lo chhiar chang te hian ka lawm ve thei lutuk a, ka hlimpui ve thei lutuk. Negative comments tam tak karah positive comment pakhat vek ka hmuh ni pawn kei chuan ka hlimpui. A chhe lam aina tha lam thlir zel hi ka duh dan a nia. Tunah pawh a chhe lam leh a tha lam nei a ni a social media te pawh. A chhe lamah chuanin ka nihna lo ang ang chat viral te ka thlalak ni lo pui pui. viral te kha thil a thatna chiah kan nei thei lova a that lohna nen kan nei kawp zel a ngai a chu chu kei pawh in ka hrethiam a engmah hi han fuat em em tur leh han thim him pui em em tur hi a awm pawh ka hre lo a mahse kan hriat loh thil te chu hriat chakna te kan lo nei a ka chhungte leh ka thian te pawh mi tam takin in lo zawt tih ka hria a keima'n keimah mi mal takin a tluthlukna ka siam a ka thil tih a nia min rawn hriat pui ve lem lo. Tih hi ka sawi duh a, chuvang chuan keimah ina ka sawi hi an za vai aiawh in ka lo sawi a ni ta mai se. Point pathumna ah chuan ih only fans a him lo chuti khati tih a lo sawi te pawh an awm ang a, hundred percent chuanin a him ka ti thei lo vang a, amaherawhchu vawiin ni lawkah pawh khan kan inbia a. CMCA leh support team te nen an ni pawhin one hundred percent in kan assure thei lo che a, amaherawh chu copyrighted material a nih avangin ka watermark ka dahna content keimah content ngei ka thlalak lem lem ni lo khang kha chu lo viral mai mai rawh se enga tan mah ka ti lo mahse ka watermark chuan na ngei keimah content ngei keimah content ngei kha chu. A lo viral emaw platform dangah ho chhuah a nih chuan take down a nih theih nan hma min laksak tur thu min rawn assure nasa a. A tawt leh ah ka sawi leh duh chu mahni lawk khan ka siam ve chauh a only fans hi a hma in ka hre ngai bik lo a Mizo hnen atangin a nia ka hriatna hmasa ber pawh.

Mumbai base te Delhi base te Pune base te chu an awm chiah lo mahse India ram hun hrang hrang a mi thawhpui nei tiang ang branding chi hrin te khan an rawn bia a app siam te kha kan han tum nawk nawk a mahse ka ngaihtuah chiang a min thawhpui tum dan kha Keimah an full authorization ka neih dawn loh bakah profit sharing kha a chhe lutuk a, an kalpui duhdan kha only fans style an la rauh pui bawk sia. Khatiang anga ka ti dawn rauh rauh a nih chuan keimah ina full authority ka neihna leh profit tam zawk ka neih theihna platform kha chu a tha ka ti a. Ahh ka remtih deuh nual tawh hnuah kan tih tak tak chep tawh a ka ti leh duh lo a. Aw ni Pansy ka ti ta zawk a nia. Chutiang ang ka sawi a, website dang leh app siam thin te chu an lo tam khawp mai a ka lo hre ngai lo a, kei pawn min rawn biak hnu deuh khan chutiang chu an awm tih kha ka lo hria a, mi an lo thawh pui tawh te kha lo en la hetiang chutiang khatiang chu kan thawh dan a nia an tia. An mahni marketing team an ni a, app developer an ni nghal bawk a, an chang khawp mai a, mi an thawh pui te pawh kha vai Community angah chuanin an milar tak tak te khan a ni ve a, mahse keimah duhthlan na ngeiin Only Fans ka siam a, a chhan chu eighty percent profit neih kha ka tan a tlawk zawk a ni, keimahin a pricing zawng zawng thuneihna ka nei bawk a, chu chu ka lo siam tan dan a ni. Chuanin. mi tam zawk ngaih danah chuan eh a tha hlawl lo an tih pawh a ni thei a sawimawi ka tum reng reng lo a keimah ngeiin a ka thil tawn leh ka rawn siamna chhan te ka rawn share ve a ni mai a a tha hlawl lo in tih ni pawn i mimal ngaih dan a ni a ka hria thiam pui cheu a kawngpui na chin cheu pawh ka nei a tin a tha tih te pawh in lo awm thei a aw kha kha chu nangmahni own preference ah khan rawn sawi theih ka nei lo a Ahh tin mihring hi kan thlalak te social media a kan lan dan ringawt te hi kan nihna tak tak leh kan nun pumpui hriltu a ni lo tih hi ka sawi ve duh a. Tunah pawh hian ka thlalak in lo hmuh thin ai chuan ka danglam daih ang a. Ahh thlalak leh mihring kan nihna ang tak hi a inang thei lo hrim hrim a ni. Thlalak chu a che thei lo a, thil tak a ni bawk lo va, a tak nena in a na lai chen mai mah se, keimah thlalak a mi Sawmi ni lo, keimah mihring ka mihrinna Sawmi hi chuan, Sawmi hi chu tihian aw ka nei a, ka tawng thei a, ngaihtuahna ka nei a. Rilru ka nei bawk a, nangmahni ina thil te in ngaihtuah a, thil te in sawi buan buan ang khan kei pawhin thil te ka ngaihtuah ve thin a, ka feel thei a, ka hmu a, ka sawi ve thei bawk a. Chuvang chuan thlalakna atanga inteh ngawt te hi thil dik ber leh thil fair ber a niin ka hria lo va. chuanin midangte tan a enpawn thlakin i nung lova, midangte tan example tha lo tak i set a ni tih ngaihdan in lo pu a nih pawhin chu chu ka pawmpui thlap che a, midangte tan a enpawn tlaka nunah hian keipawn a awm ka ti lova. Keimah tawkah hian tling lo ka inti ve lutuk a, midangte tana example sek tur chuan ka nuna insiam that ngaihna lai tam tak ka nei tih ka hria a. Chuvang chuanin ke aia entawn tur tha zawk tam tak kan awma khangte kha lo entawn zawk ula, ngaihsan tur tam tak kan awma khangte kha lo ngaisang ula, ka onlyfans subscribe duh chuan lo subscribe ta mai se, a duh loh chuanin aw an subscribe lo mai ang a. Ka thlalak te pawh a en duh chuan in tikhan an hmu meng a, a nalh chi lo emaw sawi chhe tur kha chuan in en loh mai kha ka awlsam in ka hria a, thil harsa lutuk a nih theih ka ring lo. He video hi ka lo hmang tangkai ve lawk anga. Ka rilru a awm, ka rilru a ka vei zawng te leh mi ten a hriat se ka ti em em, ka rawn share ve lawk ang a, he video ilo click ta sa sa, ka thu sawi ilo ngaithla ta sa sa kan sawi lang lawh lawng a, thil pawimawh ka tih te, thil pawimawh kan tih zawng kan ngaihhlut zawng kan values hi a inang lo em em a. Ka thil ngaih pawimawh zawngte ka rawn share ve hrim hrim luh a, kei chuan individuality hi ka ngai pawimawh lutuk a, mi chi hrang hrang kan awm a, mi tam tak keimahni keimahni ah danglamna te te kan neih hi a special ka ti a, a tu ka ti a, mite kha kan nun dan ang chiah a nung turin kan va beisei thei lo a, mite pawhin an nun dan ang chiah a nung tura min rawn beisei kha a theih bik lo va, keimahni nun dan hreuhah khan. Tha taka nun kha tum mai ila kan kalna kawng hreuhah khan kawng hrang hrang a awm a, kawng pakhatah chauh in fit in tum vek te chu a harsa mai thei, a harsa ang. Chuvang chuan ih mite hi thlir dan te, lan dan ringawt te hetiang ah mai hian, Inteh hi a tlawk lova, dinhmun te, chhungril ngaihdan te inhriat thiam pui tawn hi tha ka ti a. Chutiang a inhriat thiam tawnna kan neih loh chuan inngeih lohna te, inhuatna te, inhmir nghona te thil tha loh hlir a rawn chhuak neih dawn a, thil tha reng reng rawn chhuak tur a awm lo. Chu chu lo ngaihtuah nawn theuh ila. Ka thil tih leh ka nun danah te, ka ti thlukna siamah te dik lo ti a, tha lo ti in awm tih pawh ka hria. Chu chu keipawn ka rawn hriat thiampui lutuk cio a, eng nge malngaih dan kha ka zahsak lutuk cio a, chutiang ang bawk chuan kei pawhin ka ti thlukna siam a, ka thil tih duh zawng te ka tih hi min lo hriat thiampui ve ula, ka ti thlukna siam hi min lo zahsak ve ula tih hi ka rawn nen duh cio a. Thawk lam kan lo pan tawh dawn anga Mizo society ah, Mizo community ah ka thil tih ang hi a la leng ve lo. Mizo kan ni a, Mizo tih atan a mawi lo tih te pawh ngaihdan tam tak a awm ta eng a. Chu chu. A dik lo ka rawn ti miah lo. Mahse, Mizo kan nih avanga thil ti theih lo tura kan inngaih chuan thil tih theih loh nei tura kan inngaihna kha a tha ka ti lo va. Mizo kan nihna khanin kan nun pungpui kha a define vek thei lo a. Mihring kan nihna hianin kan nun hi define zawk se, kan nun hi hrilhfiah zawk se emaw? sakhuana te, gender te, kan hnathawh te, kan inthuamna te, kan thil neih te hianin mihring hi engtin nge ka sawi ang mihring kan nihna hi a hrillo mihring kan nihna chu thil dang deuh a ni mihring kan nihna chu kan inmamawh tawnna te kan inzah tawnna te kan kan inhmangaih tawnna te Kan inhriat thiam tunna te, kan inkhawngaih tunna te hi nia. Heng te tel lo hi chuan eng nge kan nih chuan ramsa ang leh kan ni. Chuvang chuan kan thil ngaihtup zawng te pawh a inang lo ang a, amaherawh chu mihring hreu kan nihna laiah khan in alna lai chen kan nei ang a, hmuh theih thil kher ni lo, hmuh theih loh thil a taka awm si kan feel theih. Chutiang ang hi kei chuan a pawimawh ka ti a, ka ngai pawimawh lutuk a, ka rawn sawi ve hrim hrim duh a, chuanin he video lo entu zawng zawng te in en hma ai chuan in en hnuah hian hriat belh tam zawk in leh ka vei se a, youtube video siam thin ka ni lem lo a, mahse in lo en theuh avangin lawmthu hrilh tak meuh che a. comments lamah te thu hre lo tak tak comment chak an awm te pawh hi ka ring a ka beisei bawk a mah erawh chu in comment hma in ka thusawi kha uluk tak in lo ngaihtuah ve ula eh thil eng emaw tal chhar chhuah leh hlawkpui inneih kha he video ka siam chhan ber a ni tih kha min hriat.